tagħna Rabat Tiġrija hija il-tazza San Franġisk hawnhekk eh, din it-tazza tant maħbuba għal żwiemel tal-klassi eh, Koper eh, propju hawnhekk f'din l-okkażjoni għandna 12 żiemel parteċipant bin-numru wieħed Clarito, 2 Petrus Duvivier, 3 Devil Somolli bin-numru 4 Dreamed Victory, ħamsa Revenge Alone, sitta Désir Ladouv, seba' Tasco bil-numru tmienja Freddy Melon. Mit-tieni fil-lira d-numru d-disgħa ta' Uranium Desarcad, għaxra Yo Tati Dream, ħdax Nimbus Bieregard, tnax Duc Dofora u hekk bidu uffiċjali proprju minn issa għal din il-finali fuq distanza ta' 2,140 metru hawnhekk bidu veloċi mal-naħat ta' barra għal dawk li huma l-żiemel Desir Ladouv, aktar 'il ġewwa minnu Devil Somol li hawnhekk jinexxilu jieħu l-kmand immedjatament b'Julian Farrugia jiddefendi l-pocket ta' warajh hemmhekk permezz ta' Petrus Duvivier però fuq quddiem ikun Rodney Gatt permezz ta' Devil Somol li jieħu l-kmand hawnhekk kmieni f'din it-tiġrija Desir Ladouv wieħed mill-aktar żwiemel veloċi mal-karozza tat-tluq Sean Portelli t-tieni pożizzjoni għalih hemmhekk wara dar il-leader u mbagħad nsibu lil Petrus Duvivier Clarito kif ukoll dak li huwa l-żiemel hemmhekk Tasco jokkupa bħalissa l-ħames pożizzjoni segwit min-naħa tiegħu minn Freddy Melon flimkien ma' Charlton Gauci mbagħad insibu hemmhekk lil Revenge Alone li tinqala' tnejn fuq in-naħa ta' barra man-naħa ta' barra tagħha wkoll Tlieta, din id-darba fuq in-naħa ta' barra għandna lil Uranium, Desarcade ta' Kurt Saliba, man-naħa ta' ġewwa ta' Daw, Yo Tati Dream ta' Christian Scerri, biex l-aħħar pożizzjonijiet ikunu għal Nimbus Bjerregard ta' Cliferti Calleja u Duc d'Eau Fort ta' Rident Magro li wkoll jinqala' mal-naħat ta' barra biex jibda wkoll tiela' bħall-solitu tiegħu hawnhekk meta dawn iż-żwiemel, nistgħu ngħidu hekk, daru l-ewwel elf metru ta' din il-tiġrija dejjem Devils Omolli hawnhekk fuq quddiem, ritmu nistgħu ngħidu hekk veloċi immens għal dawn iż-żwiemel tal-klassi Koper, huwa dejjem il-żiemel ta' Rodney Gatt hawnhekk, Devils Omolli minn dak li huwa Desir Ladouve fuq quddiem u mbagħad għandna lil Petrus Duvivier b'dak li huwa Charlton Gauci itella' lil Freddy Melon hemmhekk tnejn fuq naħa ta' barra fil-mikxuf f'din il-fażi fir-raba' pożizzjoni, Clarito man-naħa tar-rail fil-ħames post u mbagħad Duc d'Aufort ta' Redent Magro tiela' tajjeb hemmhekk fis-sitt pożizzjoni dejjem tlieta fuq il-naħa ta' barra biex b'hekk dawn iż-żwiemel ser jaffrontaw issa l-aħħar 700 metru hawnhekk ta' din it-tiġrija. Il-Tazza San Franġisk hawnhekk dan huwa il-kampjonat organizzat għal żwiemel tal-klassi Koper fejn kif qegħdin taraw Devils Omolli jkompli jkabbar il-vantaġġ din id-darba għal madwar tliet tulijiet minn dawk li huma Fredy Melon kif ukoll Duc de Fort hawnhekk tiġrija li nistgħu ngħidu hekk kienet waħda veloċi tul il-distanza kollha b'Devils Omolli jipprova Iżomm il-vantaġġ hawnhekk illi kellu però Jan jonqos għal żewġ tulijiet biss minn dawk li huma Freddy Melon u Doug Dofor li issa joqorbu sew lejn il-żiemel li qiegħed jillidja Rodney Gatti jipprova jasal imqarsa dritt finali hawnhekk bil-lead tiegħu biex imbagħad jipprova jittanta xortih hawnhekk bi sprint finali biex jilqa' l-attakk ta' dak li huwa Duc de Fort, Devil Somolli hawnhekk u Rodney Gatt minn Duc de Fort ta' Redent Magro, Devil Somolli u Rodney Gatt għadhom fuq quddiem b'tul minn Duc de Fort hemmhekk u jkun Rodney Gatt infatti joħroġ rebbieħ. Rodney Gatt u dak li huwa Devil Somolli rebbieħ f'din il-finali sa ngħidu hekk mill-bidu sal-aħħar fuq quddiem bil-żiemel Duc de Fort ikollu jikkuntenta bit-tieni post wara tiġrija straordinarja għalih kollha fit-tlieta fuq in-naħa ta' barra. Freddy Melon fit-tielet pożizzjoni u r-raba' post għal dak li huwa Petrus Duvivier.
This is the official result of the Saint Francis Cup final, first victory in Malta for horse number three Devil Somali driven by Rodney Gatt. In second place horse number eight

Rodney, Devil Somali, żiemel li nxtara meta kien għad biss kellu tliet snin. Ġie hawn Malta u reġa' lura Franza u issa reġa' ġie hawn Malta biex kellu jirbaħ din l-ewwel tiġrija proprju f'din il-finali. Hija żiemel akwa li tal-għandu hija ġa klassi tajba ħafna, ġiet il-klassi. L-aħħar żiġiġiet li ġara bdejt nieħu r-rail l-ewwel għaliex bdejt nislowjah. U t-tieni elf ma kien jitla' ma ma kienx ma kienx jaqleb il-ċenġa spit tiegħu. Eh, lum deċidejt jekk nieħu rejlet eh, it-tiġrija ma naqtolix nibqa' nsuq bih. Iż-żemel ħa pjaċir hekk għax iż-żemel pejs għandu spiċċa tajjeb ħafna fl-aħħar. Eh, fil-fatt inti kont fuq quddiem u forsi ma kontx qed tirrealizza x'kien qed jiġri warajk. Eh, żwiemel warajk eh, apparti żiemel li kellek eżatt ma darek kienu il-bot kien hemm żiemel li spiċċa fit-tieni post qrib ħafna tiegħek, però kellu ħafna u ħafna tulijiet warajk fil-bidu, ġifieri naħseb it-tattika li użajt li tmur on speed iż-żewġ dawriet kien eżatt il-fattur importanti li rnexxielek ukoll tirbaħ din it-tiġrija għaliex setgħu kienu differenti. Ejja, żimma ma kebbibtux, ħallejtu bil-pace tiegħu u ħa pjaċir. Nifraħlek Rodney nifirħu lis-sidien ta' dan iż-żiemel sinjuri rebbieħ f'din it-Tazza San Franġisk. Riservat għaż-żwiemel tal-klassi Copper, iż-żiemel bin-numru tlieta Devil Somali misjuq minn Rodney Gatt. Nistieden issa lis-sid tiegħu sabiex jitla' l-preżentazzjoni.